Josmako witi bendo ke ujoko jala magunga Kamoro moro ma intie jera malo Luo TV, ma indie ntian mar thuondi mikelo ni kodano lo nyakwar mbaka. Odiochieng' ma kawuono pod wadhi nyime kod rango sigana no ero mar oganda ma joluo. Odiochieng' ma kawuono Wadwa rango jok mong'ere kaka joka Omolo. Kaka ung'eyo ne gibiro e kidieny adek, joka Omolo, joka Owiny, joka Jok. Ne waserangonu joka Jok, odiochieng' ma kawuono wantiere joka Omolo kod jaduong' e studio. Arwaki jaduong'. Mos oganda wa kendo iwach negi nyingi. Erokamano moluor, an Cardinal Joseph Maricus Ong'awa Lo. Mm. An wuod Gem Kawuor Kotieno. Mm. Kendo abiro mondo awuo gi jodalawa mondo anyisgi sigand joluo kaka usewinjo To moloyo adwa wuoyo kuom joma nobiro e piny ka miluongo ni Jokomolo. Mm. Ne gin dhoudi adek, mm. Jokomolo, yes. Jokajo gi Jokowiny. Mm. Adwa wuoyo matin kuom Jokomolo. Ero dhi nyime.
O, wan Jokomolo mm. ka piny nochakre ne wan gi jaduong' ma miluongo ni Ramogi mar ariyo. Mm. Ramogi mar ariyo ema nonyuolo ng'ama iluongo ni Nyaluo. Mm. To Nyaluo nonyuolo Omolo. Mm. To Molo ema nonyuolo wuoyi moro nochielo. Ochielo ema nonyuolo yawuoyi ariyo, Ragem gi Ragenya. Mm. Kiwinjo dudi manie piny Luo miluongo ni Jougenya gi Jogem, mm. mago jokochielo mm. ma nyikwa Omolo. Kane gia Ugwiro ma gisekadho ma gidonjo Uganda ma gidonjo e pinyni, mm. to ne gidonjo e piny kaka joka ng'at achiel. Mm. Koro gichako ke piny ka gidhi e pinje mopogore opogore. Mm. Koro awuoyo kuom jo Uganda mondo ong'e ni Jokomolo mm. en dhot yore, en nyakwar Ramogi mar ariyo ka waa chien kit gum mm. kwa biro Uganda. Mm. Mano e kaka wachalo mm. wan Jokomolo. Mm. Koro Jokomolo, Ugenya gi dhute duto yes. mago nyikwa Omolo ma Jokuchielo. Mm. Jogem man milambo, man imbo, hmm. aluongo ni Central Nyansa, man gi Mrai, man gi Masumbi, hmm. man gi Mrombe nyaka man e piny mangima ma jogem, hmm. mago jokochielo ma nyikwa Omolo. Koro wan jokomolo, wan oganda maduong' mane odonjo e pinyni ka wariwore gi joka jo gi joka winy to ne wawuotho mopogore opogore emomiyo kwerewago nyingi nobedo mopogore to kwaro maduong' moriwowa to en Ramogi mar achiel to Mat Ramogi mar ariyo monyuolo monyuolo Nyaluo ma wuon Omolo kamano onyuolo nyaluo ma wuon omoro eh. to jokomolo giki koro ka iwacho ni ne udonjo mopogore to kwaro to ne en achiel eh. sani eri koro inyalo wacho ni kirango jokomolo jokowiny gi joka uh, uh, jokomolo jokowiny gi joka jok gi joka jok mm. bende pod nitiere gima oriwgi koso pogruok moro osebedo wan oganda achiel mm. e luo ma maimbo luo ma milambo nyaka piny mangima mm. wan e gimoro achiel nikech wan e bwo ker achiel mm. kendo wan e bwo ruoth achiel mm. kendo jolupo romakre ma ok opogre mm. jokomolo joko awacho ni gin jo ugenya mm-hmm. gi jogem mm. kidonjo milambo nitie dhot moni kanyamkago mm. kidonjo e Pinyno iyudo jomoko ni jokamgundo, mm. mago nyikwa ochielo ma mm. wuod omolo. Mm. Gin oganda achiel. Mm. Dho ni koro gipogre gipogre to wamakre e piny kanyakla. Mm. Sirkal mar piny opogowa. Wan gi wabungewa, wan gi gavana, wan gi joma opogore opogore, mm. to wan nyikwa ng'at achiel jokomolo. Mm. Koro atemo nyiso joluo mm. ni wan joka ng'at achiel kik wapogre. Mm. Jokomolo gin jokomolo, joka jo gin joka jok, joka winy gin joka winy, To wan nyikwa Ramogi Olum, Ramogi maduong', mm. mano onyuolo Ramogi mar ariyo, mano onyuolo Puodho Nyipir kod Arwa. Mm. Mano. Koro emomiyo ker pod bedo achiel. Koro emomiyo pod joluo mangima nigi ker gi achiel morito piny. Mm. Ma kata king'iyo kaka piny ni chalo. Yeah. To kane wakedo ne piny maduong', mm. to joluo pod omakre ma ging'eyo ng'ama iluongo ni ra, Raila Amolo Maudo Odinga. Mm. Ninge Nyasaye nosingo ne jogo kodhi mm. mar singruogni. Mm. Ka jok ka Joka jok noa loka ma gidonjo e piny milambo to gin mane gibiro gi luth gin mane gibiro gi ronge mwaluongo ni tigo mane mar loch to gin be mane gibiro gi kom kom ramogino nodonjo milambo mak mana sani odok loka en kum joka en kum joka jok man loka to wan joko muolo man, man loka milambo pod wan kanyakla achiel wariwore Eh. manyiso ni maendi temo wacho ni loch mar luo nyanza En kaka nodonjo joka jokno ok onyal lokore. Po- Pod omakore kanyakla. Ah. Pod gimakore. Jokomolo, jokowiny gi joka jok pod gimakre ka joka ng'at achiel. Wan joluo duto. Eh, To bende loch bro be loch nyalo lokore koso koro kaka ne osedonjo ni en ka joka jok kono ok onyal duogo komolo koni kata ka owiny. Loch ni e lwet Ruoth Nyasaye. Nyasaye nyalo loke sa sa mo- mo- mo- mosinge. To sani to pod en e loch, pod en kuom jo- joka jok. Eh, Joka joke ma pod nigi joka loch. joke ma pod nigi loch Nyiso ni loj luo en
e wi ng'ato achiel kata wi joma tin. en e wi en e wi ogendni duto Mm. to ruoth ok bed ok bed ok bed ji mang'eny ruoth bedo ng'at achiel ma Nyasaye osingo gi muche kaka noyiero Daudi wuod Jesse kaka noyiero Joshua wuod Nun e kaka sani pod kodhi ne ma pod ringo dhi nyime wan be thurwa ka noyiero na jaduong' Ramogi Oginga Odinga Ka Nyasaye nogwedhowa, mm. nochako miyowa mana wuode. Mm. Loch nyalo ringo dhi kama chielo chieng' machielo, lakini sani por wan kanyachiel. Mm. Eh. Manyiso ni por wamiyo Raila no duong' kaka ah. ruodhwa kendo ka jaduong'wa. Kaluwore kor wach no titemo wacho ni Raila Odinga en ruodh Joluo sa. Raila Odinga e ruodh ogendni duto. Mm. To simbo ma en go mm. to wuok kuom Luo. Mm. Eh. Raila Odinga en ruodh piny mangima, en ruodh Kenya. Mm. Anyalo wacho ni nyaka pinje maoko. Mm. Eh. To simbone to to simbone to wuok kuom luo koro nyaka wami nying nying luo no duong'. waduogo e thuolo mar ariyo ka bende wadhi nyime kod chenro ni eri ka koro wane orango jokomolo wadwa rango gimomiyo dhokgi to ne ok opogore kata obedo ni oganda ne obiro mopogore opogore dhok jokowiny dhok jokomolo kaachiel kod dhok joka jok maendi en chenro mar thuolo

Kamoro mar mantie jara mar Lulu TV wachako kod buge thuolo mar ariyo maendi en chenro mar thuondi mikelo ni kado nolo nyakwar mbaka odiochieng' ma kawuono warango biro go eko mag joluo kaka ne gidonjo achiel kachiel kaka ung'eyo ne gidonjo e tieng' adek jokomolo jokowiny kaachiel kod joka jok sani warango jokomolo antiere kod jaduong' e studio kaendi abiro miyo jaduong' thuolo mondo mi omosu onyisu nyinge kaachiel kod kuma owuokie arwaki e studio jaduong' erokamano moluor eh. Mae ni Cardinal Joseph Maricus Ong'awalo. Mm. Abiro e studio mondo awuo gi oganda mar Joramogi mondo ging'e kaka dhout wachalo mm. to moloyo a wawuoyo kuom joka jo joka Owiny to koro awuoyo kuom joka Omolo. Mm. Koro apimo sigand Komolo matin. Ero kadhana nya Cardinal.
Wadhi nyime kod joka Omolo. Gima ne watimo penjo en ni to joluo ka waneno kaka kabila mamoko kata dhoudi mamoko samoro yudo kata ni jo waluya Nitiere kor dhok mopogore opogore ma samoro ng'ani ok winj gima ng'ane wacho. Ere gima omiyo joluo to kane ibiro to wabiro e group adek to wan mana gi dhok achiel ma onge pogruok e dhok? E chakruok wuoyi matin iwacho wach makare. Chakruok mar piny anyalo wacho ni joluo chalo koth Nyasaye. kaka jo-Israel kane owuok e pinygi mane odhi e piny Misiri mm. to kendo ka giwuok e piny Misiri ma koro gidok e pinygi mm. to Jehova nosingonegi pinygi mm. dho ni kata gin be gidok e pinjegi to gibedo gi pogruok gi dhudi gi weche mamoko mm. to wan joluo ka ruoth nyasaye nogolwa e piny Misiri mm. iluongowa ni nyikwa Nimrod mm. kane wabiro ma koro wabedo nyikwa Omolo mm. kata wabedo nyikwa Ramogi Olum mm. ma wuod jok maduong' mm. ma nyakwar Twaifo mm. Nosingnwa ni waduogo e lopwa kod pinywa ma Nyasaye nosingonwa. Ma emomiyo ok wasebedo gi dhok mopogore. Dhoudi mo, ogendni moko wuok kuomwa kiluongo Lu- Luya. Onge kwaro ma nyinge Luya. Eh, Joluo ne luongo chon ni Lihia, yani jabuti kata jirani. Onge kwaro ma nyinge Shuba. Shuba, Shuba mago Joluo iluongo ni Subugo ma wuod Okombo ma nyakwar Girango. ma nyakwar girango ma kamuwiru mm. mago joluo mm. koro ka ji odhi gimomiyo dholuo obedo omedo bedo mopogore opogore mm. momiyo joluo siko kendgi mm. joluo ne ok ohero kendo nyi ogendini mamoko to joma nokendo nyi ogendini mamoko emoloko dhogi dho, dho, ma giluongo gi dhoudi mamoko. Joluo ne kendre kendgi, ne gin joma makre kendgi. To na kane ginwang'o nyi ogendni mamoko, to ne gisowo kuomgi, to gikendo, to gichuno kendo ng'e dhogi. Ma emomiyo dhout Luo, dho Luo siko ka en jaluo nyaka sani. Onge dhok mosepore kuom joluo. Mak mana joma noringo dhi bue, emoloko dhogi monyalo luongo ni Lihia kata Shu- Suba, to be sama wan go ni, koro gin gi dhok achiel ma gin joluo. Nosingnegi ni dhogi ok nyal pogore. Dhogi pod ok opogni nyaka sama wan goni. Hmm. Juluma Central Nyanza, Juluma South Nyanza, Juluma Uganda, Juluma Chalachol gin joluo ma giwacho dhok morijinol ma nyasachgi nomiyogi. Hmm. Koro ok wawach wan e dhok machielo. Hmm. Ma omiyo anyalo nyiso joluo duto ni joluo gin kodhi ma Nyasaye noyiero. Eh, ok anyal wacho ni oyiero duto moko maloyo joluo to joluo gin kodhi ma Nyasaye noyiero. Emomiyo nomigi dhok momoko kuomgi ma ok nyal pogore mm. ma kada ng'ato bi mondo tem pogo to ng'ane ma duogo kuom joluo mm. mane kaka joluo chalo mane kaka joluo chalo eh.
sigana mathoth mar jokomolo dhi godo nyime sigana mathoth mar jokomolo mm. awuoyo kuom omolo komolo mm. kochielo osenyuolo ragem yes. to ragem nonyuolo yawuoyi ariyo mm. ragem nonyuolo kwenda ga nyanga mm. Kosenyuolo kwene ga nyanga to norwako juodhi mobedo e dalane ma koro mago gin jo- gin nyikwo gin nyikwo Omolo. Koro ne gibedo oganda achiel mar joluo. Koro kwenda nonyuolo wuoyi ni Ayieko. Ayieko ne mano onyuolo ti. To ti ema koro onyuolo ng'ato ni Nieng'. To Nieng'no ema nonyuolo Nyang'uno Bala. Nyang'uno Balano ema nonyuolo ogendini makoro ni Gema milambo miluongo ni Gema Rangwe kata Gema Shumbi mm. mago joka Nyang'ono mm. oting'o dhoudi ariyo oting'o Kochia to oting'o Gem mm. koro en dhoudi e, e Gem kanyo gin dhoudi mang'eny to giwacho dholuo achiel mm. en Kachiena en Kajulu en Kabor mm. en Kotieno en Kawuor mm. koro mago dhoudi te manie ang'o manie Gema milambo to en Kochia mm. koro gin joka ng'ada achiel mago nyikwa Omolo mm. koro nyikwa Omolo ke okay. Kikwano joka thomo to ibiro gem rai. Hmm. Ibiro yudo kama jo gem rai nitie. Mago joka thomo, mago jo gem. Hmm. Koro gin joka ng'at achiel. Gin giwacho dhok achiel ma ok ginyal lokre. Hmm. Kendo gin nyikwayo. Mak mana ting' osekadho ma koro gichopo ting' mar apar gariyo. Koro ginyalo nyuomore. To gin joka ng'at achiel. kaka piny chalo. Mano gem ma Siaya koso gem ma Homa Bay? Gem ma Siaya mm. to gi gem ma Sumbi luwore gem ma Homa Bay. En gem achiel. Gin joka ng'at achiel. Gin joka ng'at achiel. Ah. Ma kwargi monyuologi en ochielo. Mm. Eh.
Kwargi monyuologi en ochielo. En ochielo. Miso ni koro gem ma jo Siaya koni gi jo Asumbi kocha gin owete gi nyimine. Gin owete gi nyimine ma ah. joka ng'ato. ma joka ng'ato. Pinye moke ma koro miyo ginyalo nyuomre lakini gin jo- gin nyithi ng'at achiel. Ka gin nyithi ng'ato achiel ang'o momiyo ginyuomo? Githoth.
Nondiki e ndiko momiyo kata jo nyakach nyuomre gin joka jo, joot. Ka lweny nobedo e kind ji, ji ne kedo, ji ne negore. Koro ok ninyal ringo idhi e bath pinye kama chielo mondo idhi iyudie e- kaka inyalo kendo. Emomiyo ne gi- gitimo gimoro ma joluo luongo ni chamo guok. Ne ging'ado guok. Koro ng'ado guok ne omiyo koro gikendre Joge ma dhoot monyalo kende gi joge ma dhoot moro. Mm, yeah, to yeah. ma milambo mm. modok modak Rangweru pogo kende nyaka sani. Mm. Obed Jakochia, obed Jagem, pod gin jood achiel pog gikendre. Gin ok gikendre. Ok gikendre.
To Jagem ma mano odong eh. gi mas yaya to kendo nyalo kendre sani. Koro iwacho ni ne ging'ado guok. Ne ging'ado guok ni tiende nang'o?
Ng'ado guok tiende ni Gibedo piny ka koro jodongo obedo piny mm. to gikoni libamba ma bathwa negowa mm. libamba ma bathwa negowa mm. wanyalo timo ang'o wan joka ng'ato to wasebedo kwaro ma okoro kwaro mokadho mar abich kata mar abiriyo mm. ang'o ma dewatim ne gishingore ma gibedo piny ma giwacho ni wan wayie ni nyikwa ng'ane gi nyikwa ng'ane okendre mm. nyikwa ng'ane okend nyikwa ng'ane mm. kuom ranyisi kata jokarachuonyo mm. nyaka ne waloka gi joka chwanya ma joka deme ganyamwa ne ok kendre mm. to kochopo e loch mar Paulo Mbuya mm. to jakarungu miluongo ni Ruoth Enda mm. nokendo nyar Mbuya ma koro jokarachonyo gi jokachono jago kendre mm. to gin nyithi ng'at achiel gin yawuod jok ne ogikendre chon mm. kamano koro mane mano okelo mane okelo kendruok nikech lwenje ne nie kind ji e kind luo gi luo mm. koro joka kedo koro yo kedo koro kaka nyalo kendru onge mm. kaka nyalo inyalo dhi kedo kama chielo onge mm. emomiyo ne giwacho mondo gikendo erokamano Jaduong' wach mogik minyalo wacho e wach Jokomolo manyiso ni wacho ni sani Jokomolo sani kuma gidakie ahinya en Siaya kaachiel kod Asum. Jokomolo mm. odak e pinje ang'wen mm. wan gi game iluongo ni game Yala mm -hmm. mago Jokomolo mm. manyikwa Ochielo mm. wan gi game iluongo ni game Rai mm. nyaka Thur game mm -hmm. modak e Nyakach mm. mago Jokomolo manyikwa mago jo, jo, Jokomolo manyikwa Ochielo mm. wan gi game Ashumbi mm. moluongo ni Ashumbi Rangue nyaka Homa Bay piny kanyo nyaka Kochia, mago jokomolo ma nyikwa Ochielo. Wan gi jogem rombe modak Uriri. Eh, kiwinjo ng'at miluongo ni Profesa Makoha eh, jodalagi ni Uriri to ne gin e piny Kodera ka to jogi moko nodok loka. Mago jogem ma jokomolo ma nyikwa Ochielo. Koro wanyalo medo lande mang'eny mondo wanyis anyuola ni gin anyuola achiel. Kata obedo ni koro joloka kende gi joloka to gin nyikwa ng'at achiel gin jokochielo ma nyikwa omolo kanyaluo mm. ma wuod ramogi mar ariyo mm. eh. koro kendruok margi onge kod masira koro kendruok margi onge masira nikech ne gisingore mane giyie ni koro gino dhi nyime mm. koro miyo jomoko dhoot ka dhoot nyalo kendo dhoot moro nyalo kendo dhoot moro
koro wadong' gi waserango joka jok gi joka omolo Koro wadong' gi Jokowiny, ma bende wabiro chako warango kwachako warado kendo mondo mi oganda ong'e ni to Jokowiny to ne obiro nade. Kwatieko mano to koro wabiro biro achiel kachiel nyaka kaka thuondi mag Luo ne ochako nyuolore. Kawo kamano jaduong' gi kawuono mano e gikone agoni erokamano duong' ahinya kuom chopo e studio wa. Nyasaye mar gwedhi Yeah. kendo ogwedh ogene duto Yeah. kendo ka Nyasaye oyudo thuolo wan chak warum kendo e Erokamano. ng'wono mar Yesu.